Bally halypaň at owazasy bir müň dokuz ýüz segseninji ýyllardan başlap, welaýatymyzyň çäginden çykyp, ýurdumyzyň dürli künjeklerine ýaýraýar. Halypaň at owazasy beýik kompozitor halypa. Nury Halmämmediň hem gulagyny ilýär. Seň sazlaryňy edil özüň ýaly çalyp bilýän bir ýigit bar diýip eşitýär. Nury halypa ol ýigit nirde diýip gyzyklananda Marsda diýip jogap berýärler. Onda şol ýigit bir gelip menden ak pata alsyn diýip Nury halypa aýdýar. Günlerde bir gün Nury Halmämmet öz aýaly bilen öýünde biş-düş işlerine gümra bolup otyrka, girelgedäki pianinanyň mylaýym sesi ýaňlanýar. Aýgyt dädimdäki sazlar ýaňlanyp başlanda, Nur halypa tisginip, Şol diýýänleri maryly ýigit şu bolsa gerek diýip, Oho, Bally jan, didaryňy görmesegem, at-owazaň Aşgabada ýaň salýar diýip, Ballyny garsa gujaklaýar. Bally Haja mundan kim galar ýaly däl. Sag bol halypa. Näme öwrenen bolsam senden baky minnetdardyryn. Kinolary düreden sazlaryňy çalyp kämillige ýetdim. Ömrüň uzak bolsun Nury halypa diýýär. Şol gün Bally Hajy. Olarda myhmançylykda bolup saz-söhbet edýär. Haçan-da ol gaýtmakçy bolanda Nury Halmämmet şägirdiniň ellerini berk gysyp, Indi ölsem hem armanym ýok. Meniň yzymy dowam etjek hakyky şägirdim bar eken diýip, ony ýola salýar.

Başga biziň näde geldik eý, Gatnasym men däl perwana. Mähriban adamlar Bally Hajyýew barada aýtsaň näçe aýtsaň az oturmaly. Bally Hajyýew bilen bir müň dokuz ýüz ýetmiş bäşinji ýyllarda tanyşdyk. Şol wagtlar Mary şäheriniň altynjy mekdebine, orta mekdebine okuwa gelipdi Paýyr. Onsoň şeýdip, men o wagtlar Mary raýonynda işleýärdim da, Mary etrabynda. Onsoň olar şol ýanynda-da bir Agamyrat diýip bir dosty bardy. Şoň bilen bile bardylar. Onsoň meň bilenem tanyş boldular. Onsoň sähra çykdyk. Bir günorta wagtydy-da. Her kimiňki nana-çaýa çykýan wagty.

Şo Gans Kloss diýip şo gahrymany bardy-da. Şonuň edil şo kinoň içinde oturan ýaly etdi-de. Yzyndanam bir durdy başyny çalyp berdi welin, be, özem bir o wagtlar ýaşyna garamazdan, onuň hem-ä şo wagt bolsa on bäş-on alty ýaşynda-da. Biz bilen deň-duş-da, baý. Onuň Kime gatnaýaň, nähili halypaň kim o wagtlar Hanjuma Durt diýdi, Saparberdi halypalar olar şo wagtlar ýörgünlik-dä. Häzirem şo wagtlar men diýdi Hanjuma Durda gatnamakçy, şuny arzuwym bar zat diýip soň baran ekeni. Hawa. Şonuň halk arasynda gürrüňem bar şo Bally Hajyň halypasy şo Hanjuma Durt diýip eşitýäs. Oba gördük, dünelem gördük, köp zat öwrenildi. Oba. Üç sany bak, merhumun hemmesiniň aýak sapar, sapar halypa bilen üç bolýardy. Hemmesiniň ýatan ýerleri ýagty gördüm. Olar ussat adamlar da. Bally halypa diýlen adam bir gören zadyny derrew alardy, bir zat görkezseň, kiçijik wagtdan bilen toýa giden bolýardy-da, el ýaly çapyrdyp berýärdiler.

Eýsem gowy aýdymlar çykaryp başladypdyr. Bally halypa hakytynda näçe aýtsaň aýdyp oturmaly. Başgada näme bir Bally hajy halypa diýlen adam bir özi bir hemme taraplaýynam bir artisem ol. Hawa bir kinolary zatlary daýym hindi kino zady çyksa zat etse-de şony gidip görüp gelip edip şol o aglaýan ýerinde aýdym aýdyp şu aglaýabam otyr ol.

Bu käbir ýazygym oturmaz zyýa tutanda. Şu bir sapar diňlärik-de, şoň bilenem ýöne aýdyp goýbereris-dä. Men Bally halypa diýlen adam entek henize çenli tetrada seredip aýdym aýdyp oturany görmedim-dä, ýetişjegem ýok. Hawa. Aý bir ullakan bir Hany göreýin, ol indi bir iki ýyl ýaly, üç ýyl ýaly tirkeşmek nesip etdi, soň okuwa gitdi-dä. Olaň arasynda käwagt görüşýärdik. Görşemizde-de şon ýalydy-dä. Bir täze indi kelýänçä şu gün bizi toýda zatda duşsak ýene birki ýyldan duşulýat-da. Şolar ýaly zehin dedi özüne.